Nak hi fek chin in kalpi ko usih ti kha kan in sawm hna. Kan chim khawhmi cu vialte silo nan zapi cungah kan i lawm. sinah kunṭi hna usih. Vel ngeitu Pathian kan nih vialte kan Pa, tuchun October ni thum thong hnih le kum kul le kum khat vawleicung Pipu hna ni sunglawi tein hman khawhnak caan chung na kan zaangfah i Maw Pathian a nungmi kan Pa, Bethel tipil Khrihfabu nih thawkmi le tuahmi tuchun caan tiang kum kul chung lam na kan hruai na kan umpi kan hmuh tikah na sinah lawmhnak kan chim namin kan in thangṭhat. Maw nungmi kan nih vialte kan Pa, kan nu le kan pa hna, kan pi le kan pu hna hi taksa, thinlung, pokkhim le dam lawng si loin a hleice in thlarau nunnak ah vawlei an nun chung tein Khrih khamhnak co hna sehlaw lungdiriam te le hnangam tein taksa nun a dih tik zongah thlarau nun ah karhlang hna seh ti hi Khrihfabu nih Committee nih hmaithlak in tinhmi a si i Maw Pathian a nungmi kan Pa, cuticun cu kan tlangtar, kan lungput kan duh ning tein tuchun caan tiang lam na kan hruai i na kan telpi i kawmiṭi hna tlangtlaknak in Bawipa zohkhenhtu siamah chinchin thawk in nudar le vanṭha na hman hna i lungsau thinfualnak he Bawipa na bia na hla na sinah thlacampinak he Kan Pathian kar an hrampi khawh hna ti kan hmuh tikah hin kan i lawm tuk. Nangmah dawtnak vel thawng a si. Tuchun caan ah kan pi le kan pu, a ummi hleihnih hna an cung zongah nangmah sin a rami damnak, nangmah sin a rami ṭhawnnak, nangmah sin a rami hnangamnak co hna seh law chantlung chanchuak tein kan nunpi rih ko hna seh tiah an caah thla kan cam. Maw Pathian, Committee nangmah nih rian na fialmi hna zong anmah le si khawh tawk tein rian an ṭuan kan i lawm hringhran. Kan President nih a chim bantuk in Maw Bawipa, kan Pathian, a lam kip in an kan dirkamh i cuticun Bawipa tuchun caan tiang chambau lo tein an kan dirkamhnak cungah kan i lawm i Maw Bawipa, hi rianṭuannak ah vawleipi kili in a rak kan bawmtu Bawipa Laimi chungin Hakha khua Khrihfabu in a kan bawmtu an cung cio zongah hin nangmah thluachuah thar in tlung ko seh. Midang bawm khotu Khrihfabu pumpak, community society, ah thluachuah pe cio ko hna law tiah thla ka campiak hna. Maw a kan daw biktu kan Pa, nangmah vel ṭhatnak hi nikhat hnu nikhat in kan hmuh i Maw Bawipa, kan Pathian hmual lakah in kan chim cawk hrimhrim lo, nangmah ṭhatnak tu hmailei zongah Bawipa kan pi le kan pu, hruainak le karhlannak ah hin lung zungzal seh law na dawtnak he Bawipa tinhmi leng tiangin na thluachuahnak Bawipa van ruah bang na surter, na nem bangin na tlanter zungzalmi dawtnak chungah nitinte ai lawm zungzalmi kan si khawhnak lai kan zaangfah ko law tihi na sinah kun in thla kan rak cam. Maw Bawipa, culawng si lo kan Khrihfabupi zong, nangmah nih na kan dirkamh i tuchun caan tiang Bawipa October thla thar na kan phakter ṭhan. Hi vialte hi nangmah dawtnak a si. Tuchun caan ah inn le lo um ngam ti loin Mizoram ah khua a kalmi zong tampi kan um. Nangmah nih Thlarau Thianghlim in va veng hna law dam le lawm tein khua caan ṭha rau lo te ah kan hmuh i tonṭhannak caan zong kan zaangfah ko law tiah thla kan cam. Maw Bawipa, ral le rai karah kan um tikah zeidah kan ṭih deuh lai ti hi a rawk kan hngal hrimhrim lo i ka Pa cu chungah cun zan merem kho loin Bawipa kan um tawn hna. Chun zongah Bawipa lamhlapi chuakvak loin kan um hna. Bawipa kan thinlung, kan thlarau, kan taksa tettawt ngai le rethei ngaiin kan um. Hi lio caan zongah bochan ding taktak cu nangmah lawng na si. Kan himnak lung Jesuh nangmah nih na kan himter rih cah hin na sinah lawmhnak kan chim. Hmailei zongah kan i tuah khawh lomi Bawipa himnak le damnak hi nangmah kut ah um caah kan zaangfah rih ko law tiah na sinah kan rak in hal i kan in nawl i nangmah bawmh le nangmah lamhruai kan herh rih ko. Nangmah lawnglawng kan nunnak ngeitu na si, nangmah nih kan zaangfah rih ko law tiah Khrihfabu pi ca zongah thla kan cam. Maw Pathian, a nungmi kan Pa, rian lo ummi tampi kan um, harsatnak nih Bawipa retheihnak nih a kan den, hi lio caan zongah Bawipa zumhtlak na sinak na kut cak Bawipa rak i phuang ṭhan rih law kannih na fale zong nih nangmah an biami zumhtlak Bawipa na sinak kha bochan buin nun kan hman khawhnak tuzing caan zongah cheuhra cheukat in siseh, Bawipa kutput thawhlawm in siseh, Bawipa kan dum kan lo ah cu tharmi tete hna siseh kan rak ken hna i kan rak chiah hna. Maw Pathian misen ca zongah kan rak pek hna, a lamkip in pi le pu ca zongah Bawipa Japan ram ummi Salai Bawi Min zong nih a rak pekmi a um i Bawipa sipin kan unau hna zong nih an rak pekmi a um i Cuticun Bawipa kan theih khawhmi, theih khawh lomi an rak pekmi vialte zong nangmah nih a thiangchaw kan cohlanpiak law Bawipa na rian kan ṭuannak ah damnak, lawmhnak, hnangamnak a kan petu thlarau a tlurelmi hna tungtu chaw ah thluachuah kan pekpiak ko tiah na kutthiang ap in lawmhnak he Jesuh min in na sinah kun in thla kan rak cam kan biak kan Pathian. Amen.